Ырӑ кун пултӑр, ачасем! Паян пысӑк уяв. Чӑваш чӗлхи кунӗ. Чӑваш чӗлхи пуян та илемлӗ. Янӑравлӑ та ҫепӗҫ, паха та Асамова. Вӑл чӑваш юрри пек янӑравлӑ та кӗвӗллӗ. Унпа чуна ачашлама е ӑмӑртма, ҫӗклеме е ӳкерме, хавхалантарма пулать. Хӑйне хисеплекен кирек мӗнле халӑх та хӑйӗн тӑван чӗлхене пысӑк пуянлӑх вырӑнне хурса хаклать. Нихӑш халӑх та тӑван халӑх чӗлхисе пур енлӗ аталанаймасть. Кашни ҫул ака уйӑхӗн ҫирӗмпелӗкмӗшӗнче чӑваш чӗлхин кунне уявлатпӑр. Ҫак чаплӑ уява Иван Яковлевич Яковлев ҫуралнӑ кунӗнче палӑртма пуҫланӑранпа кӑҫал ҫирӗм-сакӑр ҫул ҫитрӗ. Ӑна эпир пин-те тӑхӑрҫӗр тӑхӑрвун иккӗмӗш ҫултанпа паллӑ тӑватпӑр. Паян эпир те Иван Яковлевича сума сусан, ӑна асӑнса чӑваш чӗлхи кунне уявлатпӑр. Иван Яковлевич Яковлев ятне Чӑваш Енпе Раҫҫейре кӑна мар, ют ҫӗршывсенче те асра тытаҫҫӗ. Пирӗн республикӑн тӗп хулинче Иван Яковлевич Яковлев палӑкӗ пур. Ун ячӗпе музей та уҫнӑ. Чӑваш патшалӑх педагогика университечӗ Иван Яковлевич Яковлев ячӗпе хисепленет. Шупашкарти Аслӑ урама ун ятне панӑ. Иван Яковлевич ҫинчен кӗнекесем ҫырнӑ, фильмсем ӳкернӗ. Иван Яковлевич Яковлев чӑваш халӑхне пит юратнӑ. Тӑван халӑхшӑн калама ҫук нумай ӗҫ туса хӑварнӑ. Вӗсенчен чи пӗлтерӗшлисем ҫӗнӗ чӑваш ҫырулӑхне йӗркелени, чӑваш букварьне кӑларни, Шкулсем уҫса вӗсенчен чӑваш ачисене вӗрентни, чӑваш учителӗсем хатӗрлени. Ахальтен мар ӗнтӗ вӑл хӑйӗн чӑваш халӑхне панӑ халалӗнче манӑн чунӑм пӗрмаяк сирӗншӗн ҫунатчӗ. «Халь те ак манӑн мӗнпур шухӑшӑм сирӗн ҫийӗре куҫрӗ», тесе ҫырса хӑварнӑ. Чӑнах та, тӑван килтен, тӑван ҫӗртен хакли нимӗн те ҫук. Кирек ӑҫта кайсан та тӑван кӗтес асран тухмасть. Чӑваш чӗлхи Чӑваш Республики мучи вырӑс чӗлхи пекех патшалӑх чӗлхи шутланать. Чӑваш чӗлхи малашне те кашни кун янӑратӑр. Килте те, урамра та, хулара та, ялта та, шкулта та. Иван Яковлевич Яковлев ачалӑхӗ ҫӑмӑл пулман. Ҫуралсанах тепӗр виҫӗ кунтан амӑшӗ вилет. Вара ӑна Пахом Кириллов ҫемйи усрава илет. Вӗсем пӗчӗк Ванюка хӑйсен ачи пекех юратса ӳстереҫҫӗ. Вӑл питӗ ӗҫчен ача пулнӑ, нимӗнле ӗҫрен те хӑраман. Пушӑ вӑхӑтра ялти ачасемпе вылянӑ. Иван Яковлев хӑйӗн тӑрӑшулӑхӗпе пултарулӑхне кура питӗ нумай вӗреннӗ. Кайран хӑй те пулас чӑваш композиторӗсене, поэчӗсене, писателӗсене вӗретнӗ. Иван Яковлев ҫырнӑ калавсем ӗҫе юратма, чӑнлӑха мала хума, ҫынпа ырӑ пулма, пӗр-пӗрне хисеплеме вӗрентеҫҫӗ. Ачасем, малашне те хамӑр чӑваш пулнине туйса, чӑваш ҫӗрӗн пуласлӑхӗшӗн тӑрӑшасса, чӑн-чӑн патриотсем пуласса шанас килет. Пирӗн, чӑвашсен, чӑвашах пуласчӗ.